הייליגער באשעפער העלף מיר איך גיי אין בעסמעדרעש יעדן טאג זאל גיין אין שול גיין אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב דאס איז א יוד רפאל רפאל נישט קיין תירוץ איך האב נישט איך האב נישט מיט וועם צו שמועסן אין שול די לייט זאגן מיר ער וואוינט אין שטעטל האט נישט וועם צו טוישן א ווארט אין האשקי שול. זייער גוט, אזייער גוט אז מען האט נישט וועם צו רעדן אין שול, אין שול רעדט מען נישט, רבי שמעון בן חייא זאגט זייער זייער שארף אין זוהר הקדוש, ווער ס'קומט אין שול רעדן איז זייער זייער שרעקעדיג, האסט נישט מיט וועם צו רעדן אין שול, קום אין שול דאווענען, דאס איז גוט, האסט מיט וועם צו רעדן אין שול, קום נישט, זאג עס די אינגעלייט זאגן, זיי האבן נישט מיט וועם צו רעדן. געפינט זיך נישט דאס פלאץ זייער גוט, ס'איז נישט קיין פארוויילונגס פלאץ, ס'איז נישט קיין פלאץ וואס מען קומט פאריען, מען דארסט האבן מיט וועם צו רעדן אין שול זאלסטו מער נישט קומען אין שול, מען קומט נישט אין שול רעדן אויך אין וויין, מען מאכט פון א בית מדרש קאלאניע זאגט דער זוהר הקדוש, הייליגער רבי שמעון קומט איר צו רבי שמעון אין בית מדרש קום איך אריין דאווענען, דאס איז א איד, שחרית מנחה מעריב קום איך דאווענען, און די אייבערשטער העלפט נאך אביסל האסטו שוין קינדער. און דו ווילסט דאך דיינע קינדער זאלן נישט האבן א צופליקטע לעבן, א גלות לעבן, דער רבי זאגט אין ספר המידות א גמרא אין ברכות, ווער ס'האט אין זיין שטאט א שול און ער גייט נישט דאווענען וועלן די קינדער ליידן גלות, זיי וועלן נישט האבן קיין פלאץ אין די וועלט, מען וועט זיי ווארפן פון א חדר צו א חדר, פון א ישיבה צו א ישיבה, פון א ריהעב צו א ריהעב. קוקן אן אויף חרדישע קינדער ווי זיי וואלגערן זיך ארום ווייל דער טאטע גייט נישט אין שול דאווענען. האסט א שול? מיר גייען דאווענען. האסט נישט מיט וועם צו רעדן אין שול? איז נאך בעסער. נאך בעסער. וויל איינער זאל אנטשעדען צו קומען אין שול. מחיה! שול איז נישט די פלאץ ווי מען קומט רעדן מיט מענטשן. מען קומט אין שול דאווענען. האסט יא מיט וועם צו רעדן אין שול? האסט צו זוכן א שול ווי קיינער קען דיך נישט. מען קומט נישט אין שול שמועסן, מוטשעסט דיך פרנסה, יענקי איז געעפנט א ביזנעס, מוטשעסט דיך, מוטשעסט דיך, פרוביר דאס אויס, וועסטו נאכדעם זען וואס וועט געשען מיט דיין ביזנעס, פרוביר, פרוביר אויס, פרוביר עס אויס, דאס איז מעשה יונגעלייט פארציילן, האט מיר צוגעמאכט די מויל, אבער צוגעמאכט, צוגעמאכט די מויל, נישט דא מיט קיינעם, נישט קיין גוט מארגן, קיין גוט גארנישט, שעת התפילה איז דאווענען, איך דאווען, נאכדעם די אייבערשטער העלפט, מען האט פרנסה, מען קען זיך דעקן. מען קען דעקן די רענט, מען קען דעקן די גראסערי, מען קען דעקן די שכר לימוד, מען קען דעקן קליידונג, שוין וואס נאך דארף מען?